Tichuanin a bul hnaiah hianin hei helai a awm deuh chawt hi a awm a ka pu tunge hming kha khuma ka nia khuma e saw ti laia a enge ni saw lai awm vel saw a saw saw enge sangha di a saw sangha khe sai ta mo o saw mi saw ka veng deuh deuh ber mai tu na he ke ma chon mo e e Heng lai hnai em helai hnai mi pawh hi. Helai hi chu hlui an cancel an hman tawh lo em. An hman tawh lo maw? Aw hman tawh lo. Ania chhungah sawn tisawn sangha saw a naute an dah nge nia. A naute te pawn awm a a puitling sa tel te pawn awm tawh tho a maw? Anmahni saw. A chi a chi an dah lut nge. Umm a chi khan dah lut a chumi chu Kan enkawl a ni ber mai em mahni hian maw? Aw aw, engzah nge awm awm che u enkawltu hi? Enkawltu dik tak hi chu tunah tak chuanin pathum kan nia, eh enkawltu dik tak hi chu pali kan nih ni chu. Aw. Hei hi mi case hi hemi hi a hran hran a ni ta. Aw aw aw. A thlang thla ber hi Bilku Thlir an ni ta maw? E. Chuan a lai khi mi lai lung lai tak hi chuan Pui an nia. Aw. A chhak leh che khi Builum ho an ni ta maw? Aw aw. Chuan a chhak ber khi khi lai mi khi Zofis an tih ho kha a ni ta. E. Heta mite hnai ber hi bil khawthlir. Aw. Bil khawthlir hian mimal nge nia sorkar nge. Aw mimal tho ei pawh hi. E mimal ta tih hian an rawn dah tawp ang maw? Umm. Mimal hei mi hi department hnuai a thawk kan ni ta maw? Aw nang nih hi chu tiraw? Aw. Aw. Chuan mimal ta kha in lo in lo ven sak tihna a ni maw? Aw. Khu lawnga lawng lawngah khawn tikhuan a in an an rawn chuang a rawn tia. Mimal ta ni lo in maw? Aw mimal ta kha kan lo ven sak ka ni chu. Aw. Keini pawh a thawk kan thawk ve tho ta department ang ah hian maw? Chuan nge ni leh Sawmi saw tisawn a lo lian a, a chhung mi saw a man theih mai tihna nge? An chhuak an chhuak lo ang a tiraw? Aw, Sawmi saw bo min zet ang lo, len kan zar ta maw? Aw. Sawmi len chhungah sawn kan dah ta a. Umm. Sawmi saw an rawn len hunah khan mi khanin a khar dun an khar mai a maw? Kan kan hralh chhawng ve leh mai. Umm. Engtiat te nge an niin in hralh tlangpui? Kezi hnih ten chuan tawh hian kan hralh tlang deuh pui ni mai. Aw aw. KZ a engzat hi zap in nge hralh deuh? A KZ hian kan hralh ngai a, a quintal zawng hi kan hralh ta maw? Aw aw. Quintal ah hian engzat nge aw hralh thin kha kan hruaitu te hian an hralh tlang pui ta. Aw. A to ve ang chu tiraw? Umm a to ve ang reng tho mai. ti hian a nih leh tui hi tun aia han chim san chang deuh hi a nei a ni maw saw saw lai vela han han en sawn saw a fai deuh chin te saw a awm ta he hetiang lai vel bawr saw maw saw saw rawn chim san lai na a chim tihna a ni maw in te te pawh saw chim ta vek ta maw e in te te pawh hi chim thleng vek ti hian heti lai a var hi a chim thleng em aw heng pawh hi a chim A chim tho khi pawh khi a chhuat lai khi chu han chim kha. E, a sang hle ang aw chuti nih chuan. Sang khawp mai. A nih leh a lai vel khuh a thuk viau em a thuk lam eng eng eng vel nge niang. Ka hrethiam lo le ka hu. Tunah pawh an thuk chu thuk tha khat viau mai maw. A nen lai phei chuan in ka hrethiam lo tlat mai. Fitsawm thum. Chutiang ai pawh chuan a la thuk zawk mah ang. Chutiang ai pawh la thuk a mang a. Chutiang ai pawh chuan la thuk ang. A nih leh maw? Amah hi kurum ang hian te la zuk awm lut ta maw? Aw aw aw. Te la zuk intir lut ta. A nih leh tia intihlim leh hetia rawn kal velah hianin han che sual han tla te maw hian awm ngai em? Chutiang ang chuan awm vak lo khawp mai. Han intipalh vel an la awm lo maw? La awm lo tiang a a chuang. A nih leh lawng vela hetia hei an kal han kal mai a lawng hi. Aw. Tiangah hian han che sual palh an la awm lem lo mai awm hnuah. Ka awm hnu hi chuanin Pakhat chu intipalh chu awm tawh maw? Engtin nge chuan a intihpalh dan? Chumi chu an lawng chuang tum vel a ni ber in ka hria a, an a ruih vang kha a tlangpui a maw? Ka ruih hi an ni a tlang deuh pui a ni helai chu sualho hi chu an taksa an control zawh tawh loh avang hian maw? Aw a ni le, entirna hei tunlai chuan mobile te kan lo hum fur ta helai han kal vel te pawh awm fo in a rinawm a, mobile han thloh palh emaw thla la turin a han thloh palh ta Tiang chi te hian awm em? Chu tiang chu a hma khan ka awm hma khan vawi khat chu an sawi a maw? Aw. Pakhat chu awm a an ti a. An hmu chhuak zo tawh lo nga tiraw? Aw hmu chhuak zo tawh lo a mah chu maw? Aw. A nih tak chu a nih le hei helai te hianin hei in ang reng deuh te hi an sa leh a. Aw ka kha buk tur hranin ka sak leh ka sa leh dawn a maw ka ti a. Nang hma awmna tur tho in maw? Aw aw. A nih tak chu a nih tak chu. Aa a lo awm e hei vawiin chu a reh ang reng khawp mai a. Umm. Mi pawn rawn kal vak lo nge maw ni tiraw. An reh khawp mai tun lai tak hi. A nih tak chu.